Sven Clement huet zwee Artikele fir d'Lëtzebuerger Gemenge geschriwwen, en LK Ronn ënner 62 gemaach, Virstellungsgespréicher organiséiert, Ausflier betreit, Preparatioune vun der Astëmmungsprozedur geleet, LuxLeaks-Prozess Presenz gewisen, Syvicol, Northwest Europe deelgeholl, Delegéierten vum Mouvement européen op der europäescher AG, ICT Spring, divers lokal Aktivitéiten. D'Mme Dimar huet den Acte administratives, post etc gemaach, d'Preparatioune fir den ausserordenleche Landeskongress Alk 466, Stëmmkaarten, Stëmmziedele, Programm, Heft, Beamer, Presentatioun etc, d'Presenz beim Virstellungsgespréich vun de Kandidaten fir den administrativen Posten, d'Koordinatioun vun der Auswahlprozedur a Kontakt mat der respektiver Kandidatin zwecks Etabléiere vun engem Kontrakt, ass jo schonn alles richteg, Lausgaass, Etabléiere mat groussschreiwender Substantiv. Flëpp Bakes, Luxleaks-Konferenz a Presenz um Prozess, Galer Concert Harel, Bauschelter Kiermes, nei Awunner owes, Esch-Sauer, CSJ Konferenz, Refugié Mäerzeg. Dann meng Wéinegkeet, Virbereedung an Organisatioun vun der zweeter a vun der drëtter Diskussiounsronn zum Gemengewahlkampf. Plus Rapport schreiwen an online setzen, Organiséieren vun den zwee Nordstad-Stammdëscher, déi neierdéngs gemaach ginn, Ausschaffen vun der PM zum Weltdag vum Buch a vum Copyright, déi leider néierens opgetaucht oder opgegraff ginn ass vun der Press, vun dohier verginn mir Liebesmüh, Protokollant a Wahlhëllefer beim Kongress vun der Sektion Stad, Mataarbecht bei der.

De Minister Développement durable war emol um Chantier vum Funiculaire. Da war ech ënner anerem, war ech dann och an e puer Konferenzen. Bon, ech mengen, wann ech elo am Detail ufänken, dat gëtt e bëssen ze vill laang. An bon, da war ech och an deem neien, Fir den neien ORT, dat heescht Office Régional de Tourisme, Zentrum Westen, dee mer virun dräi Wochen ënnerschriwwen hunn, sinn ech dann och vertrueden iwwert eng asbl. An déi nächst Woch, de fofzéngten, hu mer och do déi éischt Reunioun mat deem ORT, fir elo emol ze gesinn, wéi dee mer an Zukunft virginn. Deen ORT heescht Zentrum Westen. Dat heescht, dass haaptsächlech dann d'Regioun vum Kanton Réiden, vum Kanton Capellen an dann déi Gemenge laanscht d'Uelzecht, plus Conter, Sandweiler a Weiler-la-Tour.

Wéi gesot, dat ass dat, wat ech nach direkt hei soen.
Vue datt de Sven grad net hei ass an ech mech lo net konkret trauen, einfach seng Topicen virzestellen, géif ech proposéieren, den Topic 4 ze diskutieren.

Fir ee Schüler oder ee Student fir 4 Wochen op wat och ëmmer Schüler ugëtt, einfach emol gesot 15 Stonnen d'Woch anzestellen, fir beim Kontabiliséieren ze hëllefen, wat wou de Stéchdatum am Ufank, also Enn Juli, Ufank August ass, fir d'Cours des comptes a wollt froen, ob do e Budget leeft fir ee Student, dee mer e bëssen hëlleft. dat ze kontabiliséieren. Ech hat och nogefrot, wat eis dat giff kaschten. Mir brauchen keng, also bal keng Chargen ze bezuelen, ausser d'Onfallversécherung, déi op engem Prozent läit, an eben de Loun. Awer déi aner Versécherung iwwerhëlt déi CGSS fir eis. Jo, dat leeft elo jo gëmmer.
Dat ass op Mindestloun, maache se elo méi, ja. Dat ass, ma mir kënnen do, wat mer kënne ginn, ass och gereegelt ginn, mindestens musse mer 8 Euro an 89 Cent pro Stonn ginn a maximal kënne mer 14 Euro pro Stonn ginn. Maximal?

Dat ass d'Fro. Also mindestens, géif ech mol soen. Ech stelle mol véier, fir véier Wochen a, well souwisou nëmme 15 Stonnen d'Woch geschafft gëtt. Dat heescht, dat sinn dann insgesamt véier mol 15, si sechs Stonnen. Dat heescht, dat ass annerhallef, jo, annerhallef Woch, also manner wéi annerhallef Woch Aarbechtszäit. Ech giff soen, datt een dann zu zwee.

wéi dat geet mam wat mer do ginn, ob mer elo 10 Euro d'Stonn a Kilometergeld oder kee Kilometergeld oder einfach nëmmen 10 Euro oder 11 Euro oder 12 Euro fix einfach ginn an ouni Kilometergelder, wéi dat, wat mer do als Saz grad festsetzen. Ech hat et ausgerechent, am worst case, wa mer alles derbei huelen, wat eis maximal géif kaschten, wier dat esou 12 Euro. Wa mer domadder géife rechnen, da wieren dat fir véier Wochen 720 Euro plus enker ee Prozent. Ech hunn elo hei d'falsche Wäert, hei ass 1,7 Prozent, dat mécht 12 Euro enker aus, dat sinn dann 700.

Bon, dann erklären ech dee Punkt als ofgehaakt. Et dierfte da nach konkreter Froen ginn. Dann giff ech mat Ärer Erlaubnis zum Punkt 5, dem Rapport zu den Diskussionsowender vum Gemengewahlkampf, eriwwersprangen. Glécklecherweis sinn elo d'Rapporten alleguerten online um Wiki ze fannen. Ech hunn de Link extra nach eng Kéier an de Pad eragestallt. Ech wäert och derfir suergen, datt deemnächst, soubal ech mech mam Handy eng Kéier renseignéiert hunn, wou ech sollen de Link hisetzen, et och vun der Frontpage aus direkt ze erreechen ass. Setz en och an däi nächste Mail, deng nächst Invitatioun. Jo, dat maachen ech op alle Fall. Hie war schonn an der leschter Invitatioun derbäi, mee gutt, dass du mech drun erënners. Ech wëll fir d'éischt nach soen, datt déi nächst Diskussioun zwar um de 27 Juni hei um 19 Auer am HQ-Fest Esch stattfënnt, esou wéi mer dat festgeluecht haten. Dir sidd natierlech alleguerten häerzlechst invitéiert. Dir sidd och alleguerten invitéiert fir weiderhin un Diskussiounen Deel ze huelen. Wéi ëmmer sinn déi Diskussiounsowender net hermetesch ofgeschloss, mee dat ass eng fortlafend Diskussioun. Ech ginn eng Kéier kuerz op déi zwou Diskussiounsronnen an, déi mer elo haten zënter der leschter Kéier. wou et ëm den Haaptpunkt Transparenz a Kommunikatioun gaangen ass. Wou mer eis ganz vill doriwwer gedroden hunn, wéi Gemenge sech méi transparent vis-à-vis vun hire Bierger ausdrécke kënnen. Do hu mer natierlech erëm vill op Punkte gepocht wéi Livestream, Méiglechst oppen, méiglechst oppen Informatiounen, méiglechst oppe Standarten benotzen, awer natierlech och zousätzlech Virschléi wéi zum Beispill méi Diskussiouns an Informatiounsversammlunge maachen, déi natierlech och mat Online-Feedback funktionéieren. Aner Froe goufen opgeworf, awéifern Liquid Democracy nach ëmmer en Theema ass hei am Land, ob dat eppes ass, wat mer am Gemengewahlkampf nach eng Kéier zur Sprooch kënnen bréngen, A wéi fir eng Apps interessant sinn, fir a verschiddene Gemenge kënnen anzesetzen, bezéiungsweise ob et méiglech ass, fir een insgesamt e System dofir anzeriichten. An jo, dat war op d'mannst mol dat zu deem, zu där Diskussiounsronn. Eis lescht Diskussiounsronn goung et ëm Privatioun, Privatsphär an Dateschutz, wou mer eis natierlech nach eng Kéier géint d'Videoiwwerwaachung ausgeschwat hunn. Dat war am Fong déi gréissten Diskussioun déi leschte Kéier. Fir déi Leit, déi net derbäi waren, hu mer eis ganz vill dorop fokusséiert, datt an där Diskussioun ëmmer ganz vill iwwer Sécherheetsgefill geschwat gëtt, wat eng reng subjektiv Mass ass, an datt mer eis doropper konzentréiere sollten, dofir ze suergen, dat subjektivt Sécherheetsgefill duerch aner Saache ze renforcéieren, aka propper Infrastrukturen, déi gutt ënnerhale ginn, kënne méi zu deem Sécherheetsgefill bäidroen, wéi eng Iwwerwachungskamera. déi éischtens näischt bréngt an zweetens zur Datenonsécherheet nëmme bäidréit. Ech menge mir haten do d'lescht Joer e puer Saachen, wou Kamerae gehackt gi sinn a sou weider. Dat ass natierlech genau dat, wat mer eigentlech an där Hisiicht ëmmer verhënnere wëllen. Wéi gesot, déi Rapporte sinn alleguerten online ze fannen. Dir kënnt se iech ukucken. Mir sinn do vollkommen oppe fir sämtlech Bemierkungen, déi do nach erakommen. An ech wäert dat dann och deementspriechend ergänzen, jee nodeem, wat do erakënnt.
Merci.

Et huet sech an enger Ried presentéiert, wei een eng Diskussioun uféiert an esou weider. Wär dat net och vläicht wichteg fir e bësse méi Sécherheet ze kréie beim Optrieden, well et ass net jiddwereen dee fräi sou schwätzen däerf an dat ass jo och eppes wat wichteg ass, virun allem och wann een mam politesche Géigner Wann een et mat den touristesche Géigenden ze dinn huet, datt een och seng Argumenter kënn op den Dësch leeën, ass dat net och vläicht eng Méiglechkeet, déi ee kënnt vläicht abannen? Ech weess net, huet een do Budget fir dann eng Kéier esou e Büro heihinner ze ruffen, dee vläicht zwou oder dräi Stonnen, e bëssen engem an der Praxis och weist, wéi ee sech, wéi ee sech verhält, dat heescht, wéi een, wéi een seng Ried organiséiert, wéi ee mat de Leit schwätzt. Dat ass och eppes, wat wichteg ass, wat engem eng gewësse Sécherheet och gëtt. Dat ass einfach esou eng Fro.

Jo, also dat ass definitiv eng Méiglechkeet, well dat ass awer schonn relativ nëtzlech. Ech weess, datt de Sven esou eppes op der Uni gemaach huet, ech hunn dat och op der Uni gemaach. Dat sinn extrem nëtzlech Saachen, fir sech wierklech propper kënnen auszedrécken, fir d'Argumentatiounsstrukture wierklech propper kënnen anzehalen.

Dat kënnt ëmmer no eise Réunion, no eisen Diskussiounsowend, da weess e sou, datt dat, well wat mir jo och, wa mer et intern maachen, ech menge mir kennen jo och eis ganz Argumentatioun, eise ganze Programm an esou weider, da kënnt et nach méi cibléiert sinn och. Also dorobber, weess de, also praktesch schonn ugepaakt sinn. Da kann een souguer nach méi wäit denken, datt mer higinn an eise Kärthemen wierklech, Argumentatiouns Beem opbauen, mat Argument, Konterargument, déi typescherweis bei deenen Diskussioune kommen. Et kann da jiddereen eng Kéier, wann e weess, datt en eng Diskussiounsronn oder esou ageluede gëtt, kann en dat eng Kéier konsultéieren, eng Kéier duerchliesen an da weess en deen Ament scho méi oder manner, wéi en déi Saachen do ze ëmschëffen an attackéieren ze huet deen Ament.

Wéi de Gusty Graas elo sengerzäit geschriwwen huet, wou et dann och ëm d'Gemengepolitik geet, da mat all den Detailer plus dann och déi Saachen iwwert den Intérieur, an da wär et jo vläicht och wichteg, wann een do e gudde Link hätt zum Intérieur, vu wou dann awer verschidde Saache beäntwert ginn, wéi zum Beispill, Wat d'Viageen ubelaangt, sou gëtt dat Vakanzplanen, dee gehéiert jo och am Fong och géi et awer e bëssen zur Gemengepolitik. Ech ginn zum Beispill dovun aus, mir wëllen éierenzwouë wëlle mer eng nei Zone industrielle kreéieren oder eng nei Cité. Wéi wéi verhalen ech mech do? Wat wéi sinn wéi sinn déi verschidde déi verschidde Weeër, déi ech muss aleeën?

iwwert de Société Nationale des Habitations à Bon Marché, de Communes, voilà, wat ass den Impakt, wat, wéi, wéi, wéi, wéi cibléiert ee sech, sinn ech valable? Et ass gutt, datt mer endlech emol de Wunnengsbau nach e bëssen, wat jo och e Problem ass, Wunnengsbau, datt mer dee weiderdreiwen, oder soe mer awer, hey, kuck, Dee Projet do, deen ass nuisibel aus deem einfache Grond, well eng weider Belaaschtung vum öffentliche Transport an och vum Privattransport, eng weider Belaaschtung vun der, fir dass mer alles ëmmer méi, méi zoubetonéieren, wat ass d'Resultat hannerno? Mir ginn d'Waasser net méi lass, Iwwerflächewaasser, déi Saachen, déi sinn hei, do kennt ee bis zum Ultimo

An wat wichteg wär, dat wär, wann een kéint vläicht déi Thematik do effektiv, déi mer d'Homéilesch hunn, elo emol drëtten e bëssen geschniffelt, dorëmmer wéi a wat an ewéiwäit dass mer emol elo dat 70 Prozent am Minus sinn, wat de Wunnengsbau ubelaangt. Domadder kënnen mer eis vläicht 2018 och nach, Positionéierungen. Bis dohinner ass de Mandat vum Marc Hansen geet dann och zu Enn, an datt een dann awer wierklech kënn deene Leit och soen, voilà, dir hutt et och am Wunnengsbau, hutt der dat net fäerdeg bruecht, wat der am Fong geholl geduecht hat, mee dat ass eng zweet Affär. Wat ass wichteg ass, dat sinn Diskussiounen. Ech hunn elo zum Beispill och eppes, wat ech gewuer ginn, wat ëffentleche Transport ubelaangt. Do ass zu Klengbetten, do ass déi fréier Gare, bon, dat ass en zweet Gebai gewiescht, wou eng Stellwéck dra war, wou awer och e Guichet dra war, wou och eng Salle d'attente dra war fir d'Leit, déi dann den Zuch benotzt hunn oder déi owes, wa se vum Zuch op de Bus geklomme sinn, déi eng Méiglechkeet hate fir dann ënnerdaach ze sinn an dat gëtt elo einfach ewechgerappt, huet een, kënnt een dann net och emol eng Kéier esou Saachen e bëssen, e bëssen cibléieren an mol eng Kéier seng Positioun als, als, als Piratepartei och dobausse, quitte dass dat elo näischt, näischt iwwerregionales ass, mee wou awer vläicht déi Leit an deer Gemeng interesséiert a wou mer anengems awer mol an is eng Kéier esou en Zeechen och um Himmel maachen, dass et eis nach gëtt an dass och déi Thematiken, déi am Fong och, déi d'Leit och interesséiert, also déi de Gros vun de Leit interesséiert, dass mer eng Positioun dovunner hunn. Dat wäert net méi laang dauern, da gëtt dat d'Leit och ofgerappt. Mee et ass net op mannst dat, wou mer eng Kéier sinn, voilà, hei, stopp, mir sinn och nach do a mir wëllen awer weisen, dass mir am Intérêt vum Bierger schaffen, och wa mer

Hie wëll awer erëm nees Persouneverkéier, da sicht hien, Kënnt een net och vläicht do eng Kéier eng Lanz briechen an esou. Voilà, also déi Gemeng Biissen, déi huet d'Argumenter derfir. Mee Biissen ass amgaang permanent ze wuesse mat um Niveau vun der Bevëlkerung, och um Niveau vun der Industrialiséierung. An wat läit méi no wéi e schinnegebonnent Gefier, wat net Dat wat net an engem, wat net am Stau stécht, ginn déi, ginn déi a Saachen nach, wat öffentliche Transport ubelaangt, och do hannen am Süden, Näerzeng, Näerzeng-Rëmeleng, eng SEPO. Do hu mer dann, well mer jo och wëlle mat de Lobbyen hei schaffen, net mir, mee déi Leit, déi am, am öffentliche Transport schaffen, dass déi ëmmer méi Saachen op, op d'Strooss leeë, well et do esou eppes ewéi eng Fléi-AA gëtt, An déi Leit, déi hunn der vu geholl, déi sinn drop aus, fir wa méiglech ëmmer méi eiseren Strecken awer ze accaparéieren. Dat ass einfach esou eng, eng, e Gedanken, deen, deen ech hunn a wou ech mengen, hei, bon, wann ech et net hei kënnen upriedegen, wou soll ech et soss nach soen? Sven, wivill Themen hues de nach fir wivill Owenter vun eisen Diskussiounsowenter?
Dat ass eng gutt Fro. Den urspréngleche Plang ass bis September gaangen. Bis September.
Mä soss kënnte mer vläicht eng Kéier en Interlude maachen. A mir kënnen esou vill. Wou mer eng Kéier ugebuet hunn, déi doten Themen géifen eng Lëscht maachen. Da fuere mer mat deenen Dénge weider. An dann herno hu mer Lëscht. Kann de Julien jo scho mol kucken, och e bësse schlau maachen, wéi eng Themen bei him an der Géigend wichtig sinn. An da kënnte mer dann déi den Owend oder vläicht och nach eng Kéier derzwëschent emol een Sujet maachen, fir. Dann soen d'Zouwierkungen. Dat ass grondsätzlech gesinn absolut kee Problem. Ech sinn awer och scho prett fir dëse Mount. ze maachen, wat si iwwerhaapt drun erënnert, kann een och méi wéi een Diskussiounsowend drumherum maachen. Ech weess net, wéi dat zäitlech elo fir Iech ausgesäit. Ech wëll dat elo wierklech net, net op een drécken hei. Et kann een och een Diskussiounsowend maachen, wou een d'Haaptthema hëlt an duerno nach eppes hannendrun nach eng, eppes Klenges. Also ech maachen emol, ech maachen emol esou, ech kucken, wéi vill Punkten deen nächsten Thema liwwert.
A mir wësse jo elo ongeféier, wéi mer zäitlech da duerkommen. Wann et elo nëmme fënnef Punkte sinn, da si mer a 40 Minutten derduerch normalerweis. Da kann een dat normalerweis un d'Uni koppelen. Da maache mer, da maache mer e längeren Delarmement. Ech mengen, dat ass jo och kee Problem, den Delarmement, wa mer dat maachen. Dat ass jo alles gemengespezifesch. Ech mengen, wann d'Leit elo an de Himmel steigen, mengen ech, do ass Do ass jo och, do stellt sech dann och de Problem vun der Kamera manner ewéi den Trafic, nämlech déi Gemengen ewéi beim René oder bei mir. Oder do stellt sech am Fong geholl d'Thematik vun de Kameraen net esou, well eben am ländleche Raum, wou dann eben d'Thematik Transport,

Bauen mer dann eng Industriezon, déi net accessibel ass iwwert Bus oder iwwert Zuch? Also, mee dat si Saachen, déi muss een onbedéngt eng Kéier emol ofsuen a soen, Voilà!
Well dat proposéieren ech, ech kucken dat elo esou, wéi ech gesot hunn, dann maache mer Diskussiounssonn zur Positiounsfindung vu ganz spezifesche

Also et geet dorëms, datt en Aarbechtsgrupp opgesat gëtt, fir d'Aféierung vun engem neien Téléwalsystem, soll ech dat emol esou nennen, fir interne Gebrauch an op Landeskongresser anzeféieren, also auszeschaffen, fir deen anzeféieren. Esou ënnerm Strich. Da brénge mer dat zur Ofstëmmung. Ginn et Géigestëmmen?

Gutt, dann géif ech soen, si mer emol mat deem Deel, deen ech hei ofschaffe kann, duerch. Da ass elo nach den Topic 3 a 4 nach op, wann ech dat richteg gesinn. Ech mengen, déi Oktoberfestfeiere wäert déi onproblemateschst Diskussioun sollt duerstellen. Ech ginn einfach mol dovun aus. D'Fro lautet wéi follegt, Solle mir zesummen en Dësch oder méi um Alzenger Oktoberfest reservéieren? Elo wier de Moment. Mir géifen dann als Partei virfinanzéieren a wieren iwwer Dongen ganz bedekelech.

Du hues kompletten Geschaftes fir wanns de ugënns als Apéro. Choix vun all de Menuen déi se hunn, en Dessert mat Vanillecrème, e Kaffi, e Schnaps an e Jee. Zougang zu allem, ob dat baussen ass, Manegen oder wat ëmmer dat ass, ass 110 Euro op de Kapp. Dat ass dann Freideg, Samschdeg mengen ech, Donneschdeg ass e bësse méi bëlleg.

Mä jo, dann, da maache mer et ganz einfach esou, da maache mer en, den Antrag, deen Ament, wou mer aacht Leit hunn, déi zousoen, deen Ament maache mer et. Parteiinternen Opruff maachen déi. Parteiinternen Opruff, a mat der aacht oder siechzéng oder véierenzwanzeg zesummen, à tranche vun aacht, huele mer dann de.

Gutt, da brénge mer dat esou zur Ofstëmmung, géif ech soen. Ginn et Géigestëmmen? Enthalungen? Keng Enthalungen. Dann ass et.
Da stëmme elo erofwéi en zielt of. Wien ass derfir?

Trotz allem déi aner zwee Punkten nach unzeschneiden, och wann de Sven net hei ass. Den Top zwee kann esouwuel den Andy als och ech presentéieren. Andy, wëlls du et oder soll ech? Ech maachen dat. Mir hunn eng Kandidatin fonnt, wat géif de sechste September ufänken, scho gebucht, se ass an d'Vakanzen an esou. Verschieben dat e bësschen. D'Pai fir hallefdaags géif sech op 1.500. Euro bezéien, dat wär käschentechnesch 1.700 Euro. Wa mer eis entscheeden, et Vollzäit ze huelen, wier ech fir 2000, also ech, deen anere Sven, fir 2.500 Euro bezéiungsweise Käschtepunkt 2.832 Euro pro Mount. Fir eng Hallefdagsplaz? Nee, deen Ament fir Vollzäit.
Fir Hallefdag sinn et der 1.700. Dofir misst et lounen.

Bon, also ënnert dem Stréch, wéi gesot, hunn mir eng Kandidatin fonnt. Déi kann de sechste September ufänken. Ech erënneren nach eng Kéier kuerz drun, dat ass eisen administrative Posten, deen hei alles Méigleches soll professionaliséieren, organiséieren et cetera pp. Wat eng grouss Hëllef duerstellt. Dat gouf och esou ofgeseegent. A wéi gesot, do ass eben d'Méiglechkeet, déi Persoun fir 20 Stonnen, bah, mir mussen elo decidéieren, Vollzäit, Hallefzäit, an ob déi Pai, wéi se elo vum Sven proposéiert ass, ok ass. Well hunn ech zwee Voleten, wann ech dat elo richteg gesinn hir Generalsekretär. Ech géif soen, mir stëmmen déi zwou Saache separat of, wa keen eppes dergéint huet. An soss hu mer elo gemëschte Votten an dat ass eventuell net ganz gutt. Ech hunn elo nach eng Fro,
Hallefdaags oder Volldaag?

Do hir elo direkt. Deng Vue dorobber gutt. Nee, dat dat huet huet et jo och gesot. Dat huet näischt mat Politik um Hutt, interesséiert sech net dofir. Dofir et ka sech och net an eng eng politesch Aarbecht eranversetzen. Mä eng Campagne ze managen ass net direkt eng politesch Aarbecht. Déi Leit do maachen dat professionell, déi maachen dat all Joers fir eng aner Partei.

Hu mer do nach e Reservekandidaten, oder? Dat sinn ech awer net méi. Nee, well et huet mir et elo sechs, siwe Méint gedauert. Jo, ça promet. Solle mer dann nach eng Kéier dat mat den Zäiten zur Ofstëmmung bréngen, oder esou? Huet sech geweegt. Also, ween ass derfir, datt mer déi Kandidatin nëmmen hallef Zäit astellen?

Hallefsdags Käschtepunkt vun 1.700 Euro de Mount esou accordéiert. Ginn et Stëmmen dergéint? Ginn et Enthalungen? Zwou Enthalungen.

Dat ass alles ze wenig. De Virdeel ass, wann deejéinege selwer dann net politesch interesséiert ass, dat mécht eng gewësse Neutralitéit an eng gewësse Disponibilitéit méi available. Wéi ass dat mat där Persoun? Kréie mer dann eng méi erkläert oder gëtt déi einfach fix agestallt an dann ass et dat?

Dat ass den Top, dat ass den Top 3 Fundraising, dat ass den Top 3 Fundraising. Mir hunn dëst bis elo vill ze uerg vernoléissegt. De Projet Malt misst zwar dëst Joer nach ulafen, an do ass awer net kloer, wat dovunner dëst Joer nach erakënnt. D'Bauschrift maacht konkret Proposen, wéi mer eis Budgetdefizit combléiere kënnen. Iwwerleet och kloer, wien et ëmsetze kann. Éischtens, wat heescht eigentlech combléieren? Also ass et de Gipfel ersteigen? Ass et dat?

Ech hunn do geschafft, jo gutt, also mengen Informatiounen no soll do vum éischte Juli un, solle mer esou ee Projet concret ulafen. Allerdéngs, fir dat wat net virugaangen ass, dat ass, éischtens ass dat e Ministère, zweetens ass dat zesumme mat de Communautéiten, dat ass eppes, dat ass, extremst bürokratesch wär. An ech muss och ganz éierlech soen, ech hat mech deem, oder ech war do esou drageschriwwen, fir dat sollen ze maachen, an ech hunn d'Handwurf do geworf, well ech sinn do net méi, also soudatt elo de Gerry déi Saach iwwerholl huet, an hien ass och do mat deem, well hie schonn och virdru schonn de communautaire Projet an esou gemaach huet, dat heescht, hien huet dat elo do gemaach. Ech wäert herno awer kucke fir d'informatesch Gestioun dovun, dass do, dat wäert ech maachen. A menge leschten Informatiounen no ass et elo, sollt den éischten Juli solle mer dann ukommen, datt dann a vun deem Ament uns dann, gutt, dann ass et den hallwe Joresbudget deen dann ëm gëtt. Ech weess elo net méi am Detail wat et ass, mee do misste mer awer Sue schonn op dëst Joer kréien. Genee, da kënne mer domatter plangen. Do misste mer eigentlech am Fong geholl, wéi gesot, et ass elo déi lescht Versioun, déi ass d'lescht oder d'virlescht Woch huet de Jerry déi erageschéckt an do musse mer elo waarden drop. An dat ass net esou einfach mat deene Leit. Mir hunn do en Dokument, dat wat déi mir erausgeschafft kritt haten, hate mer Commentairen dozou kritt. Déi Commentairen, déi hate guer kee Bezuch zu deem Dokument, wat déi mir eraginn hunn. Du ware mer bei se gaangen, du hu mer dat mat hinnen duerchdiskutéiert an eng vu menge Kritike bei hinne war, Datt dat, wat en si eis soe géifen, näischt ze doen hätt mat deem, wat mir hinne geschriwwen hätten. Do waren dann esou Froen dran, mir missten erklären de soziokulturellen Hannergrond vun engem Flüchtling. Esou Saachen, wou mir jo garantéiert besser wëssen ewéi d'Nopesch. A gutt, dat hu se dann do och zouginn, datt dat effektiv, datt dat net propper wär an datt do effektiv dann schwéier wier, fir sech do erëmzedréien. An du huet dat dann annerhallwe Mount gedauert an du krute mer bemol einfach esou aus heiterem Himmel e Rapport de réunion vun deene Leit geschéckt, wou se erëm eng Kéier Remarquë gemaach hunn an esou weider an esou fort. An déi hate leider Gottes erëm eng Kéier guer näischt mat deenen zwee virdrun ze doen. Déi haten erëm eng Kéier aner Nummerotatioun, aner Punkten an esou weider, ne. An doropper hin hunn ech du gesot, Uh, dat dote, dat ass eppes, dat deet mer Leed, mee do, ech ginn erëm jees, ne. An dofir elo de fir ze erklären, wou deen Delai hierkënnt, fir dat bis elo. Elo ass et awer esou, also wéi gesot, de Gerry, hien huet där Saach jo scho gemaach, fir hien huet jo fir d'Communautéite geschafft, also hie weess e bësse wéi dat leeft. Hien huet dat elo gemaach an do misste mer elo an nächster Zäit awer en.

Ech sinn do e bësse méi optimistesch, datt et d'Welt schlecht mécht. Jo, ech géif souwisou bal soen, datt mer ouni déi Malzsue solle rechnen, well ech weess net, ob e puer dee Compte déi unerkennt. Well et ka sinn, datt dat net als Revenu zielt, well dat als Hëllef vun iergendengem Projet ass, intern, well et jo erëm esou.

Ech denke jo. Et ass net d'Installatioun an alles wat dat laang dauert. Et ass éischter dee ganze legale Kader ze schafen, datt mer net alles beschlagnahmt kréien, eis Dokumenter.
Ech wëll och nach drop hiweisen, datt dëst Joer jo och Geld un d'Bezierker geet, wéini och ëmmer. Här Dues, hutt Dir nach herno eppes ze soen, wéi dat ass mat den. Finanztrucë fir all Bezierker, dass och all eenzelne Bezierk och muss Geld generéieren op dat, wat e kritt. An dass et elo net méi een Drag par taille ass, well elo kritt een e groussen Deel un d'Bezierker. Dat heescht, all Bezierk muss selwer säi Geld generéieren, och bis Dezember, dass dat net vergiess gëtt. Dat war esou festgehale ginn.
Ech knéipe mech do eng Kéier kuerz an. Mir haten do jo och Pläng mat Linux-Distroen, déi mer géife selwer maachen, USB-Sticken, jo voilà, alleguerten déi Saachen. Do bräichte mer en ëmfaassenden Update. Bah, mer sinn jo an der Halschent vum Joer, et bleiwen nach sechs Méint, also et ass nach méiglech.
Also do wär es, géif ech wierklech gären en ëmfaassenden Update, wat déi Proposen ugeet, mol eng Kéier afuerderen. Ech weess jo spontan net, wie fir wat alles zoustänneg ass. Do sinn ech éiwer frou an där Hisiicht.

Dat si Saachen, do musse sech Leit derfir opstellen, se ze organiséieren. Dat ass net wéineg, wat den Opwand ugeet. A wéi vill dobäi erauskënnt, dat wësse mer dank feelenden Erfarungswäerten elo och net. Dowéinst wär dat wierklech eppes, wat deementspriechend presséiere géif.

De Patreon, dat ass wou d'Leit am Fong, wat weess ech, een oder zwee Euro de Mount ginn. An dat accumuléiert sech mat der Zäit. Dat ass déi zweet Méiglechkeet, well dann giss de jo d'Leit net derzou bréngen eng Kéier eppes ze ginn, mee da ginn se all Kéiers eppes Klenges. An deen Ament hues de och nach eng Mailinglëscht vun all gëtt all gëtt déi Leit déi der eppes ginn. Dat heescht, déi kanns de dann och direkt mat deene Mailen uschwätzen. Hunn ech dann och gläichzäiteg e politeschen Informatiounstool? Ech denken, dat sinn zwou Pisten, déi een eventuell zousätzlech kéint.
Du wollts nach eppes soen zu de Comptabele vun de Bezierker? Ah jo,
mat de Bezierkskonten, et ass elo esou, datt mer déi Bezierkskonte wäerte mer bei der Spuerkeess maachen, well mat der Bille wäert dat eng selten Onméiglechkeet ginn. D'Spuerkeess, déi brauch et och nit, just mir mussen online sou dass d'Zuelen ewéi ëmmer sinn. Mir si wëlle keng nei Statuten oder sou, dobitt dat e bësse méi anescht ass. Do brauch ech just een Ziedel auszefëllen an ech krut elo gesot, si wéisste Bescheed, et wier am Compute-System dran, datt hat Grad wann d'Lëtzebuerg asbl, datt hir, also déi Haaptgrupp, hir Akten, hir Haaptdossiere vum Kont, datt do elo géif drastoen, datt all Bezierk soll bei seng Agence elo goen a sech do dann e Kont maachen, deen doriwwer leeft, awer mat deem sengem Numm, deen dann, ech kann de Kont net fir deen opmaachen, well ech, jo, an ech hunn och, ech kréie warscheinlech déi véier. Tresorieren ni beieneen a Presidenten plus Presidenten, déi da hiren och mat zougedroch solle kréien, ni beieneen a déi eng Kéier bei mech op Klierf solle kommen, fir eppes ze ënnerschreiwen. Ech mengen, dat gëtt näischt. Dat heescht, all Bezierk misst selwer bei sech d'Spuerkeess goen. Déi Ziedelen, déi kriss de och do, déi kanns de einfach op der Hand do direkt innerhalb vun enger Minutt ausfëllen. Ech muss och nach iergendwéi eng Kopie hunn. Ech kann och.

Och dee vläicht elo keen Estnet bei der Spuerkeess huet an dann awer brauch, well en Tresorier ass, do giffe mer déi Käschten, dat ass seit 12,50 Euro am Joer, och iwwerhuelen dann als Piratepartei, ginn ech sou wäit. Fir déi Touten iwwer d'Welt.

Gëtt dat e Problem? Dat gëtt genau d'selwecht. Da muss ech erëm hinne soe goen, Déi Numm huet geännert. An da gëtt déi Persoun, also déi al Persoun muss déi nei Persoun, déi zwee mussen awer erëm zesummen, well déi eng muss ënnerschreiwen, datt se rausgeet, an déi aner Persoun schreift, datt se drageet. Gëtt et dofir e Begrëff, wann ech elo bei déi Leit ginn a soen,